Нӕ абоны уазӕджы иу хатт чи фена, уый йӕ ӕнӕмӕнг йӕ зӕрдыл бадардзӕн. Алыхуызон егъау ерысты уӕлахиздзау кӕд спортмӕ, зӕгъӕн ис, карджынӕй ӕрбацыд, уӕддӕр цыбыр рӕстӕгмӕ ссис Уӕрӕсейы, Европӕйы ӕмӕ дунейы чемпион. Фӕлӕ сӕйрагдӕр уый нӕу. Нӕ абоны уазӕг у фидар уыды хицау. Ис ӕм тырнындзинад ӕмӕ йӕ фӕнды йӕ кӕстӕртӕ дзы сӕрбӕрзонд куыд уой, уый. Афтӕ кӕй уыдзӕн, ууыл та гырысхо дӕр ничи кӕны. Гӕззаты Спартачы республикӕйы чи нӕ зоны, ахӕм адӕймаг стӕм разындзӕн. Абон та у нӕ программӕйы уазӕг. Спартак дӕ бон хорз! Тынг ӕхсызгон уын, кӕй нӕм ӕрбацыдтӕ, рӕстӕг кӕй ссардтай ӕмӕ дӕхи кӕй нӕ басусӕг кодтай, уый. Уӕвгӕ, адӕм афтӕ зӕгъынц, ӕмӕ тынг уӕздан, суанг ма ӕфсӕрмытӕгӕнӕг лӕппу дӕр дӕ. Цӕгӕ дӕр афтӕ у? Ӕвӕццӕгӕн кӕд дзурынц, уӕд. Кӕд дзурынц, уӕд афтӕ.
Ӕной та ахӕм хъуыдыйыл хӕстӕ, ома, мӕ хорзы кой мын адӕм кӕнӕнт, мӕхӕдӕг нӕ дзурдзынӕн, зӕгъгӕ. Ну, адӕмбаг йӕхи кой куы хъомӕ кӕна, хъомӕ адӕм зӕгъой.
Уый дӕ ахуыр афтӕ кодтой, нӕ? Ну, ахуыр дӕ сӕрддӕр ахуырдтӕг афтӕ зӕгъы. Мӕ мын амонгӕ дӕр афтӕ кодтой. Кӕд амынддзинӕдты кой скодтам, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, дӕ фыццаг зондамонджытӕ уыдысты бинонтӕ. Нӕ хистӕртӕ, нӕ мад, нӕ фыд. Йӕ рдын уыдон цы дзырдтой, сӕйрагдӕр дзы цы бахъуыды кодтай? Дӕ зӕрдыл цы фӕдарыс ӕдзухдӕр? Бирӕ
бирӕ хорздзинӕдтӕ ӕмӕ дзы ӕвзӕрстӕдӕр уыдис, фӕлӕ фылдӕр бирӕ хорздзинӕдтӕ райстон ӕз хистӕртӕй, фылдӕр мӕ фыдмӕ мӕ мадӕй.
Мадӕнер цы фӕдзӕхстой, афтӕ ма бакӕ, афтӕ кӕн, уыдон дӕ зӕрдыл дарыс? Дарын, фӕлӕ бирӕ ацы царды нӕ рауайын байдайы, цӕмӕй сӕ кӕнай. Ӕй афтӕ дӕр сты, нӕ рауайын байдайы ӕмӕ сӕ ӕндӕр хуызӕн скӕнын фӕхъӕуы. Уый цӕмӕ гӕсгӕ афтӕ рауайы? Дӕумӕ гӕсгӕ, рӕстӕг ӕмӕ цард аивта? Адӕм аивтой? Адӕм дӕр аивтой.
Ну, цард аивта. Рӕстӕг ивы, адӕм дӕр йемӕ ивынц. Уыцы цы амыдтой махӕн дӕр, уыдон дӕр ивынц. хорзӕн ӕвзӕрӕй дӕр.
Мӕйӕр зӕгъӕм, адӕм ӕхсӕнад дыууын фынддӕс азы размӕ цавӕр уыди ӕмӕ ныртӕккӕ цавӕр стӕм, цы фесӕфтам мах?
Фсӕрмдзинад, ӕгъдаудзинад, бирӕ. Алкӕй кой нӕ кӕнун нӕхи ирон адӕми кой кӕнун. Ма дын уый хъыг у, нӕ? О. Ерыс хатгай афтӕ фӕзӕгъын, мӕн зӕгъын ӕвӕццӕгӕн фӕндид иу фӕндзайӕм азты цӕрын. Уӕд ӕхсӕнад ӕндӕр, де адӕм ӕндӕр уыдысты. Ды афтӕ искӕй хъуыды кӕныс? Ӕмӕ кӕд у, уӕд кӕцы азты дӕ фӕндид цӕрын, кӕнӕ кӕцы ӕнусты?

Мамӕ дӕр афтӕ кӕсы. Йе ивгъуыды кой скодтам ӕмӕ бафӕрсынӕн, дӕ мад дӕ фыд рагӕй нал ыстыны? О. Ныр ӕвӕццӕгӕн уӕлдай арӕхдӕр ӕрымысыс, уымӕн ӕмӕ адӕймагыл азтӕ куы рацӕуы, уӕд ӕм фылдӕр фарстатӕ фӕзыныны, фылдӕр зонд бацагурынӕй фӕфӕнды йӕ мад, йӕ фыдӕй. Ды цӕуыл фӕхъуыды кӕныс, куы сӕ рымысыс, уӕд?

Узер ерын нал сты мӕхицӕн бинонтӕй. Ӕмӕ мын йе уӕды заман-иу цӕуыл разы нӕ уыдтӕн, семӕ уыдон мӕхиуыл цӕуынц ӕмӕ-иу кӕм хъыг вӕййын байдайы, кӕм худгӕ дӕр бакӕнын байдайы, мӕм лӕр цӕуынц уыцы хабӕрттӕ. Ӕмӕ ерын уызӕр райдайын байдайын, ӕмбарын мӕ се ӕрхъуыды кӕнын. Ӕмӕ дӕуӕн дӕ ныййарджытӕ куыд дзырдтой, ды дӕр ныр дӕ кӕстӕртӕн афтӕ дзурыс, уыдон дӕ ӕмбарынц? Фылдӕр у.
Ну, ӕмбарынц, кӕмдӕр зон дӕр нӕ, фӕлӕ сын ӕз нӕ фӕдзурын байдайын, уыдон мӕн куы дзырдтой, что фӕстӕдӕр бамбардзыстут, цӕстӕн ӕй ӕмбарын кӕнын мӕнӕ ерын, что афтӕ хуыздӕр уыдзӕнис, ме афтӕ скӕнӕм, кӕд афтӕ нӕ рауайа ӕмӕ дӕ куыд зӕгъыс, афтӕ кӕд уа. У меня давай опробкенam, ме фенам. Дӕхӕдӕгӕй фенай, нӕ? Бафӕлварай. Ӕнӕ та сывӕллонӕй коммӕгӕс сывӕллоныдтӕ Спартак? Нӕ фыдӕлгъӕдтӕ. Сагӕй.
Ама сабыр фыдуаг митӕ кодтай? Сыхӕгты цӕхӕрадӕттыл зылдтӕ? Не, гыццылӕй хыл кодтон, скъолайы дӕр-иу хыл кодтон,

Ну, цӕугӕ не рбакодтон, иузе къухтӕм лӕг куыннӕ уӕлыдис, уӕд ореол ахуыр кодтон, уырдӕм ма цыдтӕн специализированный скъоламӕ, инвалидтӕ кӕм ахуыр кодтой, уырдӕм. Мӕнӕ уырдӕм ӕрбацыдысты, мӕнӕ уым базыдтам, уыцы заман райдыдта вот Брюсли кинотӕ, и вот вокруг Света, альманах вокруг Света передача Первое куыд хъуыды кӕн, афтӕ цӕдис. Мӕ уым уӕд Бруслитӕ йедтӕ федтам. Мӕнӕ зӕрдӕмӕ фӕцӕдис, мӕ уым цы кодтой, мах дӕр уыдон кодтам. Мӕн стӕй ӕрбацыдысты, мӕн райдыдта ахуыр кӕнын. Стӕй уже нӕхимӕ куы рцыдтӕн каникулты, уӕд Милыхъцъы Славик преподават кодта карате. Мӕ уымӕ бацыдтӕн.
Искӕй фӕфӕсмон кодтай, ды цард спортимӕ кӕй сбастай, ууыл? Наа. Ӕмӕ йӕ зӕгъгӕ карате нӕ уыд, ма, куыд ӕй зонын, афтӕмӕй ӕндӕр спорты хуызтӕ дӕр цыдысты дӕ зӕрдӕмӕ. Ӕмӕ дзы архайгӕ дӕр кӕныс? ныры онг нӕ цытӕ сты схъӕрманӕн сӕ кӕн ну уый дӕр уыцы заманы тӕккӕ махмӕ мит куыд ӕвӕнут афтӕ уый ас нал и раздӕр нӕ ми уыдис фӕлӕ уый дӕр лыжӕтыл дӕр лӕууыдтӕн теннисӕй дӕр хъазыдтӕн футболӕй дӕр хъазыдтӕн уыдис иу афтӕмӕй бильярдӕй дӕр ахъазыдыстӕм кошмо фӕлӕ ну ерын дӕр ахъазын теннисӕй футболӕй лыжӕцӕл цӕйдӕр хӕтӕцӕй кодтам. Бирӕ цыдӕр ферохи, фӕлӕ сӕ гыццыл сыл куы лӕууай, уӕд уже фӕхъуыды кӕныс, конечетыл дӕр лӕууӕм.
Ерды дӕхӕдӕг спортсмен, бирӕ цыдӕртӕ бавзӕрстай. Спорты фӕндаг куыд зын у, уый дӕуӕй хуыздӕр ничи зоны, нӕ? Фӕндид дӕ, цӕмӕй дӕуӕн дӕ цот дӕ фӕдыл ацӕуой, спортсментӕ суой?
Ну и сӕхицӕй кӕнгӕ, нӕуид цӕвынц.
Уыдон дӕр цавӕрдӕр секцитӕм цӕуынц, нӕ? О.
Цавӕртӕм?
Боксмӕ кӕстӕр мемӕ цӕуы, тек фандомӕ ӕз ахуыр кӕнын, иннӕтӕм, хистӕртӕм ын арми. Ахӕм стыр цот дын и? Кӕс-ма. Дӕхӕдӕг нырма ӕрыгон, афтӕмӕй дӕ фырт арми. Бузныг.
Уый тынг ӕхсызгон у. Фӕлӕ ӕрдӕбон афтӕ загътай, мӕхӕдӕг, дам, ӕй тренировкӕтӕ кӕнын кӕстӕры. Зытиаты Асланмӕ иумӕ фӕцӕуы тренировкӕтӕ, дӕуӕн дӕ тренер у июны? Нӕ, уый, о, йӕ рано, фӕлӕ хӕдзары мӕ хуыдтат. Тренировкӕтӕ кӕнын. Нырма уал хӕдзары.
Ӕнӕуи та ды кӕмӕй сӕ фенын фӕндид, цӕмӕй цавӕр фӕндагыл ӕмӕ куыстыл хӕст уой?

Чего? Стӕй фыццаджы дӕр, ӕвӕццӕгӕн, цӕмӕй ӕнӕниз уой, нӕ? Ну, загътон ӕз ӕнӕниз цӕмӕй. Ермы цы бафӕрсын фӕнды, кӕд дӕм нӕ фӕхъыг уаид, мӕ фарста. Спорты архайын кӕмӕндӕриддӕр зын уыны, уыцы фӕндагыл профессионалон ӕгъдауӕй куы архайай, бонизӕрмӕ спортзалы куы уай, уӕд уӕлахизмӕ цӕуын тынг зын у. Йе рддӕуӕн Иннӕты хуызӕн нӕ дӕ. Дӕуӕн дыууӕ хатты зындӕр у, кӕд фылдӕр нӕ, уӕд. Фӕлӕ уӕддӕр дӕ фӕндаг нӕ аивтай. Нӕ фӕцудыдтай, цӕуыс ӕмӕ ныридӕгӕн дӕр цалдӕр хатты чемпион сты Уӕрӕсейы дӕр, Европӕйы дӕр, дунейы дӕр. Уый дын Цардӕн, цӕмӕй дӕхи цардӕй иппӕрд ма ӕнкъарай, уымӕн афтӕ тырныс уӕлахизмӕ, ӕви ма дзы ӕндӕр исты хъуыдытӕ ис?
Просто не зонын къухтӕ куы уыдаид, может, ӕндӕр спортӕй уыдаин, может, мӕ фыдӕхдзинадӕй не зонын, куыд уыдаин, фӕлӕ уыцы спортмӕ бахаудтон уыцы спорт ирӕттыл реанимаци кӕнынмӕ мӕн фӕндыдис цӕмӕй суон чемпион мире фыццаг каратейӕ фӕлӕ уже куы бамбӕрстон что карате мын ницы рауайдзӕнис мӕ теквондойӕ куы райдыдтам реанимаци кӕнын уӕд

Паклон скодтам, стӕй ницыуал хъуыды кӕнын. Накал уыдтӕн, ӕрвыста, фӕлӕ фыццаг хатт. А потом уый фӕстӕ уже куы федтон мӕхимӕ мӕ тыхтӕ. Тымбыл кодтон мӕ зонд мӕхимӕ, мӕ афтӕмӕй рацыдтӕн уже мӕ чемпионаты Европӕйы куы рамбылдтон, ӕд бауырнӕдтам, нӕ бон у чемпион мира суон. Омайер ды, зӕгъӕм, се ппӕт спортсменты кой нӕ кӕнӕм, фӕлӕ ды фӕхӕрдтӕ, зӕгъгӕ, уӕд дын уый тых дӕтты, цӕмӕй ноджы фылдӕр кусай дӕхиуыл, нӕ нӕ дӕ асӕтты. Нӕ ӕвыл фылдӕр фӕкусын байдайын, уый тыххӕй мӕ зыдтон, што мӕ бон уыд ирон булан. Мӕ фӕхӕрдтам мӕ мӕ хуыдтӕг мӕхицӕн хъыг уыд иуи куыд фӕхӕрдтӕн. Цӕмӕ фӕхӕрдтӕн?

Йӕ пьедесталмӕ куы схизыс, айразмӕ дӕр ма кӕйдӕр фарстон, уӕд бирӕ спортсменты афтӕ фӕзӕгъынц, дам, пьедесталмӕ куы схизын, уӕд паддзахадыл, кадыл фӕхъуыды кӕнын. Ды та цӕуыл? Дӕ зӕрдыл цы ӕрбафты?
Мӕ зӕрдыл цы ӕрбалцӕн уайдӕ, мӕхи Ирыстоныл, мӕ гыццыл хъӕуйыл, хотыл. Ӕрдӕбон дӕ мады кой скодтай, ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, уыдон дӕр рымысыс, нӕ бӕргӕ куымӕ федтаиккой, зӕгъгӕ. О, да.
Нӕ уымӕй нӕй. Хивӕд къабӕзтыл, стӕй мыл бирӕтӕ фӕцин кӕнынц къурамбунӕнад, ме фӕзон адӕймаг. Ӕмбулын хъавгӕнӕн дзы нӕ вӕййӕм уӕлдай.
Стӕй ма афтӕ фӕзӕгъынц, ома, дам, адӕймаг спорты исты ӕнтыстдзинӕдтӕ куы райса, сгуыхтдзинӕдтӕ, уӕд ын дарддӕр царды ӕнцондӕр вӕййы. кӕм ӕхца рамбулы, кӕм ын ӕххуыс кӕнынц, адӕм дӕр ӕй базонынц ӕмӕ цавӕрдӕр хъуыддӕгтӕ ӕнцондӕр лыг кӕнӕн вӕййынц. Ды дӕхиуыл банкъардтай уый? Ну, куыд ӕй зӕгъон? О, о дӕр мӕ нӕ дӕр.
На цӕй тыххӕй? Ну, Кӕд сусӕг нӕу, уӕд? Сусӕг езӕн еци просто параолимпийецтӕм ес внимани нӕй. Нежели иннӕ спортсментӕн хъыг макӕмӕн мацы фӕккӕсӕд, фӕлӕ
афтӕ у. Къаддӕр цӕстдард сӕм цӕуынӕн? Ӕмӕ дӕумӕ гӕсгӕ никуы фӕндыди ӕндӕр бӕстӕмӕ ацӕуын? Хуыдтой дӕ?

хӕдзар адӕймаг дӕ, уарзыс хӕдзар уӕвын, бинонтимӕ. Уый дын дӕ ныййарджытӕ бауарзын кодтой ӕви удыхъӕдӕй афтӕ рахастай?
Ӕвӕццӕгӕн иугыццыл мӕ хистӕртӕй дӕр, стӕй фылдӕр та ӕвӕццӕгӕн мӕ хисӕй афтӕ рацыдисты. Адӕймаг куыд хистӕрдӕр кӕна, афтӕ фылдӕр райдайы ӕмбарын бинонты дӕр мӕ цард дӕр. Ӕлвасӕй йӕхимӕ нӕ? Молодой адӕймагӕн де мбали ма цу. Может, ӕхсӕвӕр бацай, может, ма рбацӕуай, фӕлӕ бинонтӕ кой уӕвӕд уже ӕндӕр хъуыдытӕ фӕкӕнын байда адӕймаг. Ӕмӕ йӕ алы бинонтӕ дӕр афтӕ сты. Ӕвӕццӕгӕн, изӕрыгон куы рбатымбылвӕйӕм, иумӕ уӕд Хӕргӕйӕ, ныхас кӕнгӕйӕ, залы диваныл бадгӕйӕ, цӕуылдӕрты фӕныхӕстӕ кӕнӕм, нӕ хабӕрттӕ ракӕнӕм. Сымах цӕуыл фӕныхӕстӕ кӕнут? Арӕхдӕр. Арӕхдӕр бацӕуынц сӕ уроджытӕ фӕкӕнынц. Ӕндӕрсон шахмӕттӕ хъазыдыстӕм иууылдӕр иумӕ. Мӕ чызгимӕ афтиддӕр ничи аскодтон, иннӕты рамбылдтон. Космос шахмӕттӕй афтӕ хорз арӕхсыны? Уый ӕхсызгон у, афтӕмӕй дзы шахматист ма рауайа. Сау зӕгъӕт.
Фӕндид дӕ?
Фӕнды, о. Уӕвгӕ, иу хатт иу тренер афтӕ загъта, ома цыфӕнды спортсмен дӕр хъуамӕ уа зондӕй шахматисты хуызӕн, цӕмӕй йӕ дарддӕры цӕф, йӕ дарддӕры санчъех йӕ къахы айст зона ӕмӕ мбара, цӕмӕ расайдзӕн уый. Разы дӕу цы хъуыдыимӕ? О, ну, фылдӕр уый бӕйын байдайы, боевой набор с батареей. Ну, бокс дӕр уыдам хауы. Бокс дӕр у.
Тынг хорз. Йӕ уды, ӕвӕццӕгӕн, бинонты кой кӕнын куы райдыдтам, уӕд ма мӕ уый базонын фӕндыди, дӕ цот искуы фӕхъаст кӕнынц?
Цӕй тыххӕй? Омар Базелы абон афтӕ уыди, уый мын афтӕ загъта, абон афтӕ рауади, исты царды уавӕртӕй.
Ну, нӕ уымӕй куыд. Нӕ, ома, иуӕй-иутӕ афтӕ фӕзӕгъынц, нӕ, ӕз ӕй нӕхимӕ нӕ радзурдзынӕн, цӕмӕй мамӕ мӕ папӕйы зӕрды ма рисса. Иннӕтӕ та Хъӕуы сӕ радзурын, цӕмӕй сын хистӕртӕ исты зӕгъой, уынаффӕ сын бакӕной ӕмӕ сын дарддӕр ӕнцондӕр уа. Сывӕллӕттӕ дӕр алыхуызон сты. Йе рдӕуӕттӕ ӕрбацӕуын цӕмӕ фӕхъаст кӕнынц?
Наа. Наа. Наа. В смысле он на? На высшие вид точно наа. Кӕд исты уӕддӕр сӕ мад ӕн.
Ӕмӕ цӕмӕн афтӕ у? Никӕйыл ахъуыды кодтай?
Мӕнӕн уыдис иу хатт, ныр ма мӕ хистӕртӕ удгарз куы уыдысты, уӕд мӕ фӕхылдӕн. Мӕ хӕдзармӕ ӕрбацыдтӕн, ме мӕ фыдӕн загътон, зӕгъын, мӕнӕй хистӕр, мӕ зӕгъын, мӕ ацу, ма, дам, дӕ хъуыддаг, дӕ уыцы хъуыддӕгтӕ кӕн, уый тыххӕй, дам, мӕ макуы ацу. Ӕвӕццӕгӕн уыдон дӕр уыцы туг райстой, ме ӕвӕдӕй, ӕрӕм мӕ бамбӕрстон, что мӕхи хъӕбӕл цыдӕр кӕн, ма сӕ цардӕмидӕг
Дӕхицӕй дӕ бон зӕгъын у ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ фидар адӕймаг дӕ? Кӕд ером афтӕмӕй цӕрын уӕд уал? Дӕ зӕрдӕ та лӕмӕгъзӕрдӕ дын и? Цӕмӕдӕр мӕм афтӕ кӕсы, фӕлмӕн ӕмӕ лӕмӕгъзӕрдӕ. Дӕ бон суынгӕг кӕнын дӕр у? Ой, индийский кино куы фӕкӕсын ӕгъгъӕд.
Сагӕй. Ӕнӕуый та мацавӕр кинотӕм уарз скӕсын? Ну,
бамбӕрстон ӕй хъӕбысхӕст кӕм и ӕмӕ индиаг кинотӕ. Фӕлӕ ма уымӕй дарддӕр та? Ну, нӕ зонын, ма сывӕллӕтты фӕстӕ нӕ динозавртӕм фӕкӕсынц мӕ семӕ. Ды дӕр семӕ ӕрбадыс, нӕ? Ӕнӕуый та вӕййы афтӕ зӕрдӕмӕдзӕугӕ, уӕ фӕллад куыд фӕуадзут бинонтимӕ?
Ӕви-дӕр рымӕ куыдӕй зӕгъон, рымӕ никуыд. Просто адӕймаг тренировкӕйты тӕккӕ сымахӕй куы ацӕуон, уӕддӕр сразу тренировкӕтӕм цӕуон. Ма адӕймаг ӕрбацӕуын байда уже фӕлладӕй. Ӕмӕ ивгъуыд цыл абадт семӕ, дам, иу сахат, дыууӕ сахаты мын уже фынӕй кӕнӕм мы. Хетӕ райсомӕй стӕм фӕхъӕуы. Фӕндгӕ та дӕ куыд кӕнид? Баулӕфын. О, бинонтимӕ. Уӕддӕр ыл адӕймаг ахъуыды кӕны, Гамайыр Хуыцауы фӕндӕй уыд, сӕрды уырдӕм ацӕудзыстӕм, дыууӕ къуырийы фӕстӕ уырдӕм. Ну, алы адӕймаг дӕр уый фӕдзурын фӕдзуры сӕхицӕн, фӕлӕ дзы нӕ рауайын байдайы. Исты дзы ӕрцӕуын байдайы. Ализӕн, али циндзинад, Хуыцау зӕгъӕд мӕ фылдӕр циндзинӕдтӕ уый, фӕлӕ.

Ӕрдӕбон дӕр мын афтӕ загътай, ома ӕндӕр бӕстӕты бирӕ нӕ фӕразыс. Уайтагъддӕр дӕ бинонтымӕ дӕ хӕдзары ӕрымысыс? Мӕ даже Мӕскуй дӕр куы вӕййын байдайын, уӕддӕр дзы тыхсгӕ фӕкӕнын уыцы суетӕйӕ. Мӕ зӕрдӕмӕ нӕ цӕуы йас.
Цӕргӕ дӕр Елхотты кӕныс, нӕ? Горӕтмӕ ралидзын дӕр дӕ никуы фӕндыди? Кӕд ма ам ӕнцондӕр у, уӕддӕр? Ӕнцондӕр зӕгъгӕ уже цас аст азы дывӕрдӕм кӕнын. Зын куыннӕ у, ӕрӕн Елхоты дӕр уыйас йедтӕ нӕй залтӕ. цӕмӕй сывӕллӕттӕ ахуыр кӕной. Ну, зын у. Ма зыны, фӕлӕ ӕрмӕн нӕй гӕнӕн ахӕм уавӕртӕ. Ир ныр ды хӕдзары куыстытӕ дӕхӕдӕг кӕныс, машинӕ дӕхӕдӕг тӕрыс, цӕхӕрадоны дӕр архайыс, спортӕй дӕр архайыс, теннисӕй дӕр хъазыс. Райдианты куыд бафӕрӕзтай?
Фыццаг иунӕгӕй уыйас нӕ хъуыды кодтон. Ӕппӕтӕй зындӕр дын уӕд цы уыди? Цӕй тыххӕй? Омайыр Ёсы хъуыддаг куы рцыди, уыцы фыдбылыз. Ну, уӕд.
Уӕди фӕстӕ дӕхиуыл куыд фӕхӕцыдтӕ, кӕмдӕм разынди ахӕм тых, ӕмӕ дарддӕр ахӕм къахдзӕфтӕ акӕнай? Ну, сывӕллонӕн уый

Мӕ уыцы сывӕллӕттимӕ хъазгӕ-хъазгӕ афтӕмӕй бонтӕ азтӕ цыдысты, стӕй уызджы сахуыр уыдысты, мӕ къухтӕ нӕй. Ну, ма Елхотмӕ куы рцыдтӕн, уыземмӕ хивӕдтӕ, мӕ къабӕзтӕ, ме мбӕлттӕ, ме мгӕрттӕ, мад уыдон дӕр, стӕй ме фсымӕртӕ дӕр, ды ничи мӕ нымадта, афтӕ сты, мыл къухтӕ нӕй. Хотя иууылдӕр зыдтам, мӕ зонӕм, сто адӕмау къухтӕ нӕй, фӕлӕ мӕ хибынмӕ нӕ уагътон. Уыдон цы куыстой, ӕз дӕр уыдон куыстон, уыдон подтягиваться кодтой турниккӕм, ӕнӕ мӕ бон конечно нӕ, фӕлӕ ӕндӕр хабӕртты мидӕг мӕхи ӕвдыстон. Мӕ фӕстӕ нӕ лӕууыдтӕн иу ныхасӕй, стӕй уже бинонтӕ фӕзындис. Уыдон дӕр куыддӕр размӕ хъӕуы. кӕнынмӕ. Йын ныхасӕй цӕрын дӕ куы бафӕнда, уӕд цӕрдзынӕ. Дӕхӕдӕг дӕхи размӕ тӕрдзынӕ, нӕ? Бинойнаджы кой скодтай, ӕмӕ кӕд сусӕг нӕу, уӕд ма нын радзур, уый дӕр спортсменкӕ у? Нӕ, уыдон ӕз ӕрма ахуыр кодтон, афтӕмӕй дон Елхотмӕ ӕрлӕгъдысты Карачаевы Черкесийы, ӕви ирӕттӕ сты. Мӕ каникулты куыстӕттӕн базонгӕ дӕн. Йемӕ Дӕ зӕрдӕмӕ уайтагъддӕр фӕцыди? Цыгай? Фыццаг бакастӕй, нӕ?
Мӕ дывӕрдӕм кодтон ахуырмӕ фӕстӕмӕ, ахуырмӕ фӕстӕмӕ, стӕй уже куы рцыдтӕн, уӕд баивыстӕн мӕ йемӕ цӕрын райдыдтам.
Айразмӕ дӕу тыххӕй информаци куы мбырд кодтам, уӕд мын чидӕр афтӕ зӕгъы, ома, дам, бирӕсывӕллонджын бинонтӕ уарзыс.

кӕндзӕни, стӕй нӕ ирон адӕм дӕр фылдӕр кӕндзысты.
Ирондзинад бирӕ уарзыс, нӕ? О, уарзын. Уымӕ гӕсгӕ, ӕвӕццӕгӕн, дӕ фыдӕлты дӕр зоныс, кӕнӕ дӕ фӕнды фылдӕр базонын?
Зонгӕ кӕнын, фӕлӕ мӕ фӕнды, о, вот

Чи уыдысты? Ӕмӕ дӕу ӕрмӕстдӕр дӕхицӕн базонын фӕнды, ӕви куы рцӕуай, уӕд фысгӕ кӕндзынӕ, искӕмӕн ӕй амондзынӕ, дзурдзынӕ? Ну, фыццаджыдӕр мӕ хъуыддагӕй базонон, стӕй йӕ мӕ бинонтӕм, мӕ ртӕ фыртӕм ӕни чызг, мын иу донӕн ӕй зӕгъон, кӕцӕй рацыдыстӕм, нӕ фыдӕлтӕ кӕцӕй рацыдысты, нӕ мыггаг кӕцӕй рацыдис. Стӕй Хуыцауы загъадмӕ чиныг дӕр куы фыссӕм, уӕд уым дӕр ӕй зӕгъон, цӕмӕй йӕ зонон. Стӕй мӕ куы, стӕй мӕ куы фӕрсой, уӕд

Арӕх ӕрымбырд вӕййут афтӕ, цины хъуыддӕгты Хуыцау арӕхдӕр дӕттӕд, фӕлӕ мыггаджы куывды кӕнӕ исты мадзалы ӕмбӕлут? Ныр ма цалдӕр хатты уыди мыггагы куывд, фӕлӕ ӕз ӕрмӕ иу хатт дӕр нӕ уыдтӕн, мӕнӕ фӕнды мӕ, цӕмӕй бацӕуӕм базонгӕ уон се ппӕтимӕ дӕр. Ну, се ппӕтимӕ кӕцӕй базонгӕ уыдзӕни адӕймаг, фӕлӕ. Сӕ фылдӕр.
дӕ къухы бафтдзӕн. Рдӕбон афтӕ загътай, ома, дам, мын чызги, ӕмӕ та нӕ фӕлӕудзынӕн, афӕрсдзынӕн. Афтӕ фӕзӕгъынц, ӕмӕ, дам, фыдтӕ, ныййарджытӕ чызджыты фылдӕр уарзынц. Ӕцӕгӕй дӕр афтӕ у? Дӕхиуыл ӕй ӕнкъарыс? Ӕцӕгӕн у.
Уӕлдай буцӕй кӕныс?
Ну, иунӕгкӕй у иу чызгуо, уӕдӕ кӕмдӕр у. Ӕнӕуи та йе лӕппутимӕ абаргӕйӕ чызгимӕ куыддӕр ӕнгомдӕр ӕмӕ фидардӕр бастдзинад нӕй. Кӕрӕдзиимӕ лымӕндӕр не стут иннӕтимӕ абаргӕйӕ. Уыцы мын афтӕ вӕййы, миййаг. Схъӕрмӕ нӕ нӕй кӕд. Ничи зоны. Ну, ӕвӕццӕгӕн, ну, ӕвӕццӕгӕн

Ну, уый фӕстӕ дӕр ӕй фӕуарзынц. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы. Мӕн ӕвзӕрӕй. Йӕ рдӕбон загътай, ма алы чызг дӕр йӕ хӕдзар ссары, рӕстӕг куы рцӕуы, уӕд. Ды йыл куы ахъуыды кӕныс, уӕд дӕ зӕрдӕ не сриссы, йе рмӕ чызг фӕстӕ кӕдӕмдӕр ацӕудзӕн, зӕгъгӕ. Иуӕй афтӕ хъӕуы, иннӕмӕй та фыдызӕрдӕ ӕмӕ мады зӕрдӕ уарзӕгой сты.
Ницӕмӕ фӕриссы, хуыцау зӕгъӕт мӕ йӕ цард дзӕбӕх уӕд, йӕ ӕрмӕгъыл ӕй ӕмгуырхӕццӕ уӕм, стӕй уызы ныхас кӕндзысты. Афтӕ дӕрддзӕф нӕма хъуыды кӕныс, нӕ? Стӕй йӕ нӕма дӕр хъӕуы. Ӕмӕ йӕ уӕд иууыл куы дзурӕм, уӕд ирондзинады, ирон адӕмы хуыздӕр миниуӕгыл цы нымайыс ӕмӕ цӕмӕй хызтыстӕм ныр? Цы нын нӕ фаг кӕны? Фаг. Фаг бирӕ. Ӕз зӕрдӕбон дӕр ӕй загътон, нӕ фсармдзинад ферох кодтам, не гъдӕуттӕ ферох кодтам, нӕ фыдӕлты сын сын уагътой, уыдонмӕ мах дӕр ӕвиас нал зонӕм. Мах кӕм нӕ зонӕм, уым та нӕ кӕстӕртӕн дӕр сӕ ратдзыстӕм. Райсом бон уыцы кӕстӕртӕ дӕр кӕстӕртӕ фӕзындзӕнис, Хуыцау фӕнды, ӕмӕ уыдон дӕр уже ӕндӕр хабӕрттӕ дзурдзысты, ӕндӕр ӕгъдӕуттӕ, ӕндӕр зинӕдтӕ ӕмӕ нӕ ирон кадмӕ ӕгъдау ӕндӕр хуызӕн иннӕрдӕм уыдзӕнис. Ме музе раздӕр куыд ис рӕсугъд, афтӕ бирӕтӕ нал зондзысты.
Уый ӕвзӕрырдӕм, йӕ хорзӕй та нӕм цы ис? Ирӕттӕ кӕй стӕм, уый. Ӕрмӕстдӕр уый ирӕттӕй кӕй райгуырдысты, уӕддӕр нӕм фӕлмӕн зӕрдӕ ис. Нӕ бон тыхмыс сразусдурӕн нӕу, уӕддӕр ын ныххатыр кӕнӕм. Хатыр кӕй кӕнӕм, ӕви фӕлӕ мӕм афтӕ кӕсы, что я нӕ фӕхъӕуы хатыр кӕнын. Йе рдӕмӕй афӕрсинаг дӕн. Афтӕ дӕм нӕ кӕсы, ӕмӕ, миййаг, хатыр кӕй кӕнӕм, уый нын лӕмӕгъдзинадыл нымайынц?

Нӕ ӕгъдауӕй дзурын, нӕ молодежӕн ӕмбарын кӕнын хуыздӕр куыд у цард, уый. Нӕ дзурдзӕн иннӕ республикӕты тыххӕй уыдон сӕхи цард кӕнынц, мах та хъуамӕ нӕхи цард кӕнӕм. Ерын чи хуыздӕр цӕры, махӕй чи нӕ цӕры, уый сӕхи Запдзысты, мах та хъуамӕ нӕхи цард кӕнӕм. Ӕрдӕгон кӕстӕрты кой скодтай ӕмӕ ды ныр ахӕм кары дӕ, ӕмӕ нӕдӕр ӕвзонг лӕппу дӕ, нӕдӕр нырма буцъоджын зӕронд хистӕр нӕ, афтӕ рӕстӕмбис нымадмӕ гӕсгӕ. Фӕлӕ уӕддӕр арӕх ӕмбӕлыс кӕстӕртимӕ. Фӕсивӕдимӕ тренировкӕты дӕр, хъӕуы дӕр, царды мидӕг дӕр. Куыд дӕм кӕсы, хорз фӕсивӕд нӕм и? Аккаг стӕм нӕ хистӕртӕ? Основа. Просто хатыр мын бакӕнӕд, зал кӕй кой дӕр нӕ кӕндзӕн, фӕлӕ нӕ хистӕртӕ дӕр, ну, ӕвзӕр пример ӕвдисынц нӕ кӕстӕртӕн. Фӕлӕ нӕ кӕсӕртӕ тынг рӕсугъд сты, стӕй дзӕбӕх. Ома ды дӕр уыцы зондыл хӕст дӕ, ӕмӕ ныртӕккӕйы кӕстӕртӕн, уӕлдайдӕр ирондзинадмӕ чи тырны, уыдонӕн хорз зондамонӕг куы фӕуид, уӕд уӕд нӕхиуыл ахӕмдӕр схӕциккам, нӕ? Ӕмӕ нӕ кӕстӕртӕ науи дӕр ууыл бӕлынц, о, ӕмӕ сӕ фӕнды, фӕлӕ нормаль

Фӕкӕсын сӕм хъӕуы нӕ кӕстӕртӕм мӕн. Уӕ та дзӕбӕх кӕстӕртӕ нӕм ис. Уыныс сӕ ӕхсызгон дын у, нӕ? О, да.
Бирӕ кӕстӕртӕ ӕмӕ кӕстӕртӕ дӕр, ну, уыдоны бофӕрсӕн хъӕуы, фӕлӕ ӕз бирӕ кӕстӕртӕ зонын мӕ дзӕбӕх сты. Дӕ зӕрдӕ цӕрайы? О. Ӕмӕ йе кӕстӕрты койтӕ дарддӕр ахӕццӕ кӕнӕм. Дӕу фӕндид искуы тренеры куыст кӕнын? Хӕстӕгтимӕ кусын ӕмӕ сын дӕ зонд амонын.
Ныр дӕр ӕй кӕныс, нӕ уыцы куыст? Елхоты? Бирӕ фӕсивӕдтӕм цӕуы? Ну, хъӕумӕ гӕсгӕ, мӕ видмӕ гӕсгӕ у.
Ӕмӕ дӕ алыварс куы атымбыл вӕййынц кӕстӕртӕ, уӕддӕр ӕрыгон цымыдисгӕнӕг у, нӕ? Цымыдисӕм кӕсы алцыдӕр. Арӕхдӕр дӕ цӕмӕй фӕфӕрсынц? Цӕуыл фӕныхӕстӕ кӕнут?

Цы хуыздӕр сын амоной, райсӕд сӕ рад дарддӕр. Хуыцау зӕгъӕт, нӕ сӕ сахуыр кӕнон истӕмӕ. Ӕнӕуый та та дӕ дӕумӕ фидӕнмӕ цавӕр фӕндтӕ ис? Цавӕр пълӕнттӕ ӕвӕрыс дӕхицӕн?
Ой, мӕхи али. Царды дӕр, спорты дӕр. Уӕвгӕ адӕймаг цард-цӕрӕнбонты спорты нӕ вӕййы, нӕ ӕрцӕуы ахӕм рӕстӕг, ӕмӕ йӕ хъӕуы ныууадзын. О, рӕстӕг уымӕй дӕр. Ахъуыды йыл кӕныс ууыл? Ну, хъуыды кӕнын дӕ адӕймаг цы скӕнид, цӕмӕй кӕй ахуыр кӕнын сывӕллӕттӕй афтӕ ма рауайӕт мӕ цалдӕр азы сахуыр кӕныс мӕ сӕ никӕмӕ ницы рауадис, уый уызӕй мӕ хицӕн дӕр худинаг уыдзӕни. Фӕнды мӕ, цӕмӕй сӕ рауайа, уызӕй гыццылӕй дӕр цӕмӕй сӕ рауайа, выступат кӕной цы сывӕллӕтты дӕр. цӕмӕй райсом бон мынӕм бузныг зӕгъой. Мӕнӕй сӕ ницы хъӕуы, зонын уый сӕ амондзынӕн. Просто сӕ цӕмӕй рауайа райсом бон, кӕд спортсментӕ нӕ рауайы, уӕддӕр мӕ зондӕй райсом бон цӕмӕй бузныг уон ӕз дӕр уыдонӕй, што мӕ рхъуыды кӕной райсом бон уже куы адӕнджертӕ уой, уӕд што уыдис мӕ цард ахӕм адӕймаг тренер, кӕцы мӕн бацамыдта ӕмӕ ӕвзӕр намыдта.
Дӕхицӕн та? Дӕхи удӕн цавӕр фӕндтӕ вӕрыс? Дӕхи цард?
Мӕхицӕн.
Йе рдӕбон афтӕ загътай, ома, дам, нырма нӕ уай бинонтимӕ искуыдӕм фӕллад уадзынмӕ ацӕуын, афтӕ дарддӕр. Йе рзӕгъӕм, спорт куы ныууадзай, уӕд искуы балцытӕм цӕудзыстут бинонтимӕ? Гӕнӕн ӕмӕ амалӕй ӕви ам хӕхбӕстыл зилдзынӕ?

Ӕмӕ йӕ зӕгъы, сыхца бакусын хъӕуы. Куыд ӕй бакусӕн ис уыйбӕрц ӕхца?
Уыйбӕрц цас? Цас дӕ хъӕуы уыйбӕрц? Йӕ бӕрц ын нӕ дзурдзыстӕм, фӕлӕ дӕ цас хъӕуы уыйбӕрц? Куыд ӕй сӕ бакусӕн ис? Мӕнӕ тӕккӕ сымах передачӕ куы ацӕуын хъуыды кӕндзыстӕм. Нырма йын хъуыды кодтай. Ома, спортӕй цӕрыны фаг бакусӕн нӕй, да? Ну, кӕмӕн, никӕмӕн нӕй. Мӕ алы спортсмен дӕр ихуызӕн нӕу.
Дӕуӕн нӕ уайы? Нормал. Мӕ цӕст дын уарзы, цӕмӕй сӕхгӕр уавӕр аива, ӕмӕ цы фӕндтӕ дӕм ис, уыдоны фаг дӕм алцӕй фаг дӕр куыд кӕнай. Йӕ рӕрдӕбон хӕхты кой скодтам, ӕмӕ алы адӕймагӕн дӕр, Ирыстоны цӕрджытӕй алкӕмӕн дӕр ис уарзон ком. Ды кӕдӕм уарзыс цӕуын?

Цалынмӕ, ну, гӕнӕн дӕр нӕ вӕййы байдайы, фӕлӕ цалынмӕ тӕхивӕдмӕ у.
Ӕмӕ дӕхицӕн афтӕ искуы ӕмгъуыд кодтай, йодмӕ уыдзынӕн спорты, и фӕстӕ та ӕндӕр исты куыст кӕндзынӕн? Доводы.
Хъуыды йыл кодтай? Ӕмӕ йӕ фидӕны куыстыл куы дзурӕм, уӕд цӕимӕ баст уыдзӕн?

Зынгомау у.
Уӕддӕр цӕрын хъӕуы, куыдфӕнды зын куыннӕ уӕддӕр. Бӕргӕ дӕ мбарын. Йер царджындзинад у, фӕлӕ ахӕм зын уавӕрты дӕ адӕймаджы миддуне ма фесафын нӕ ӕмӕ дӕ лӕджыхъӕд дӕхимӕ куыд уа, уый бахъахъхъӕнын дӕр, ӕвӕццӕгӕн, зын у. Куыд дӕм кӕсы? Ды афтӕ ӕрдӕбон дӕр дӕхӕдӕг загътай, ома ӕмӕ кой иннӕтӕ кӕнӕнт, фӕлӕ уӕддӕр алы адӕймаг дӕр йӕхицӕн аргъ фӕкӕны. Дӕумӕ гӕсгӕ дӕ хуыздӕр миниуджытӕ цавӕр сты?
Зын вопрос уыдвӕл загъта. Цӕмӕн?
Ӕз дын дзы иу зӕгъдзынӕн иуцалдӕр. Уӕздан, ӕфсӕрмытӕгӕнаг, нӕлгоймӕгтӕм уый уарзын ӕз дӕр ӕмӕ йӕхиуыл бирӕ дзурын нӕ уарзы. Фӕлӕ ды дӕхи хуыздӕр зоныс, ерма цавӕр хос Ма демӕ йӕ хуыдтай йӕхицӕй куыд хъуын бызӕгъа, ӕви афтӕ дӕн, ӕви афтӕ дӕн.

Иууыл куы бакусин, зӕгъгӕ, афтӕ цӕуыл фӕхъуыды кӕныс? Кӕд ис уӕд? Мӕнӕ зӕгъын. Ӕвзӕрминиуджытӕ дӕм нӕй? Ну,
сыгъзӕрин адӕймаг, ӕз никӕмӕ зыдтон. Мӕнӕ дӕр ӕвӕццӕгӕн уыдзӕни. Цӕмӕндӕр мӕм афтӕ кӕсы, ӕмӕ уырнӕг адӕймаг дӕ. Ӕмӕ бары-нӕбары адӕймаг иунӕгӕй куы аззайы, уӕд алчидӕр нӕ Хуыцауимӕ фӕдзуры.

Афтӕ куы кӕнид Хуыцау, уӕд рынчын адӕм нӕм нӕ уаид, иууылдӕр нӕ низ уаиккой, дзӕбӕх уаиккой, фӕлӕ афтӕ нӕй. Значит, Хуыцау мӕнӕн къухтӕ райста, фӕлӕ мын фалдӕр ӕвӕццӕгӕн афтӕ хъуыдимӕ радта спорт, ацыдтӕн. Может, мыл къухтӕ куы уыдаид, уӕд, может, мӕ цард афтӕ дӕр нӕ уыдаид. Мӕ тӕккӕ сымах мемӕ нӕ ныхас кӕниккат.

Ӕрдӕбон дӕ ныхӕстимӕ дӕр разы дӕн, алы адӕймагӕн дӕр Хуыцау ратты цавӕрдӕр миниуджытӕ, цӕмӕйдӕр ӕй фӕхайджын кӕны. Ӕмӕ алы адӕймагмӕ дӕр ис куыд хорз, афтӕ ӕппӕрццаг миниуджытӕ дӕр. Дӕ алыварс чи ис, кӕимӕ сӕмбӕлыс, уыдонӕн цы нӕ ныххатыр кӕндзынӕ?

Ома нӕм хӕстӕг чи и, бынтон уыдон тыххӕй нӕ зӕгъын, фӕлӕ цард алывӕрсыг у. Нӕм мӕнӕ хатгай сымбӕлын кӕны, кӕй нӕ зыдтам, ахӕм адӕмимӕ дӕр. Ӕмӕ цы нӕ ныббардзынӕ? Мӕнгарддзинад, сайд.

Нал бауӕнддзӕн ахӕм адӕймагыл. Уый дӕу зауӕй кодта.
Ма кӕдӕ нӕ барвуди уӕд та? Уӕд та йын Хуыцау хъусгӕнӕг уыдзӕни. Mise бафидауын кӕндзӕни.
Ома уӕддӕр алцыдӕр дуне сфӕлдисӕджы Сайддӕр вӕййын байдайы, кӕм зын мидӕг, кӕм циндзинады. Нидӕр дыууӕрдӕм у. Исфӕсайын цӕмӕй хуыздӕр рауайа.
Йе рдӕм ясны хӕстӕг куы дзырдтай, уӕд дӕ цӕстытӕ куыддӕр ӕнахуыр ӕрттывда кодтой, ӕмӕ мӕ бон ӕнӕ бафӕрсгӕнӕл, искуы дыл хинӕй рацыдысты?
Мӕ кӕуыл нӕ рацыдысты. Афтӕ йӕ дӕ зӕрдӕ дын чи бафхӕрдта, йӕ ахӕм маст дын чи скодта, ахӕм хиндзинӕдтыл ӕрцыд?
Ну ӕуый тыххӕй мӕ ахӕм мыл куы рцыдаид, уӕдӕй ӕвӕццӕгӕн мӕ нӕ ныппӕрстай ныз. Фӕлӕ сабыргай сабыргай вӕййын йын байдайал адӕймагӕн дӕр. Уым иу гыццыл, уым иу гыццыл, уый дӕр уым гыццыл, афтӕ. Кӕд афтӕ сӕ ис иууылдӕр иумӕрдтын блок кӕнӕн алы во, фӕлӕ иууылдӕр ардӕмы уырдӕм нӕй кӕнӕн.
Ӕнӕуи дӕ маст бирӕ хӕссы? Нӕ. Нӕ? Ома уый дӕ лӕмӕгъзӕрдӕ лӕмӕгъзӕрдӕ кӕй дӕ уый тыххӕй нӕ? Ӕмӕ уый хорз у дӕ уымӕ гӕсгӕ ӕви нӕ? Адӕймаг йӕхимӕ маст бирӕ куы нӕ дара, уӕд? Ну, бирӕтӕ дӕр уый тыххӕй сты, ӕвӕццӕгӕн, стон ӕм маст цалдӕр цӕуын байдайы.

Ӕмӕ дын уый тыххӕй загътон, ӕз дӕр нӕ лӕмӕгъдзинадыл нӕ нӕ нумайынц? Нумайынц, нумайынц, содӕ кӕд.
Ердобон гыццыл раздӕр афтӕ загътай, ӕмӕ дам скъолайы ӕвзӕр ахуыр кодтон.
Ну, Бадӕг митӕ дӕр кодтай. Йе рзӕгъгӕ дын ныртӕккӕ ахуыр кӕныны фадат фӕцис, уӕд фылдӕр цавӕр предметтӕм аздахис де ргом? Уӕддӕр адӕймаг цас цӕры, уыйбӕрц ахуыр кӕны, нӕ?

уыцы бӕлвырд наукӕтыл алгебрӕ не мбӕрстон фӕлӕ русский биологи ботаника уыдон истон четыре пяттӕ в основном та иууылдӕр физкультурӕйӕ иууылдӕр пяттӕ ома спортсменӕттӕ фӕлӕ уӕддӕр йӕ адӕймаг куыд карджындӕр кӕны афтӕмӕй йӕм алы афон Цымыдисагдӕр куы-иу фӕкӕсы, куы иннӕ цыдӕр. Цардыуагӕй, предметтӕй, наукӕтӕй исты литературӕ. Дӕумӕ ныр ис ахӕм исты ма тырнындзинад базонын ма дӕ цы фӕндид, уый? Мӕн
фылдӕр Тӕккӕ ма нӕрынмӕ телевизоры дӕр уыдӕттӕ райдыдтой ӕвдисын раздӕры цард. Мӕн фӕнды мӕхи адӕмыл фылдӕр базонын, стӕй кӕмыты уыдысты. Ерын ӕз фылдӕр райдыдтон зонын, што Франци, Английы, Германийы мах алантӕй мах ирон горӕттӕ ис Ерын дӕр ма сӕ хуыйнынц.

Ома, куыд зӕгъӕн ис, дӕ истори у иу хъуыды, фӕлӕ арфдӕр уыныс, нӕ фӕнды дӕ уидӕгтӕ базонын фылдӕр, куыд нӕхи, афтӕ иннӕ адӕмыхаттӕй дӕр. О, адӕмы вообще адӕмы.
Иууылдӕр спорт кӕнынц, кӕмӕ рацыдысты адӕм. Ӕмӕ уӕд уый психологиимӕ бастдӕр у. Ӕвӕццӕгӕн, кӕсыс, ды арфдӕр хъуыды кӕныс, уидӕгтӕ дӕ базонын фӕнды, адӕмимӕ кусыс ӕмӕ сын сӕ зондахаст дӕр хъуамӕ зонай. тренер ӕмӕ спортсмен хъуамӕ хорз психолог уа, нӕ? Цӕмӕй адӕм ӕмбарай. Адӕм зынӕмбарӕн сты.
Адӕм зынӕмбарӕн не сты. Дӕ хуыддӕг хъуамӕ уай ӕмбӕрздзинады, цӕмӕй дӕ бамбарой. Дӕ куыд бахӕссай дӕ ныхас, ӕмӕ дӕ уд адӕймагмӕ уыййард афтӕ бамбардзӕнис.

Уехсызгон вӕййы. О, о. Хорз. Гыццыл раздӕр рдӕбон скодтай ахӕм, загътай ахӕм ныхас, ома мӕ фӕндид фосдарын. Ӕмӕ цымӕдӕр гӕсгӕ мӕ зӕрдыл ӕрлӕууыд иуӕй-иу адӕймӕгты хъуыды. Бирӕтӕ, бирӕтӕ нӕ фӕлӕ чидӕртӕ афтӕ фӕзӕгъынц, ома ныртӕккӕ цард афтӕ сси, ӕмӕ фылдӕр хатт цӕрӕгойтимӕ ӕнцондӕр у. адӕмӕй. Разы дӕ семӕ у? Нӕ царды. Разы дӕ семӕ, нӕ? Адӕмимӕ адӕмы.
Ӕмӕ ӕдзухдӕр афтӕ уыди, ӕви куыд хистӕр кӕнӕм, афтӕ нӕм уыцы зонд ӕрцӕуы? Махӕй нӕ зыдтам, ныр рабӕрӕг махӕн. Ну, уый, о, адӕймаг куыд дынджырдӕр кӕнын байдайы, афтӕ йӕм

сырды. Ӕмӕ йӕ рцуаны кой кӕд скодтам, уӕд марын зын нӕу, тӕригъӕд нӕу?
Мӕ цӕрын дӕр зын у, фӕлӕ цӕрӕм. Чи тыхджындӕр у уый рамбулыны? Ну, чи тыхджындӕр у, адӕймагӕй тыхджындӕр тӕккӕ ници Хуыцауӕй фӕстӕмӕ. Кӕрӕдзи куы марынц. Уым зын у фӕлӕнцад кӕнын.
Ерма спорты кой дӕр гыццыл фарста мӕм ис. Зӕгъӕн ис ӕмӕ спорты ӕдзухдӕр ӕмбулы хуыздӕр ӕмӕ тыхджындӕр?
Алы тыхджынӕй дӕр тыхджын ссӕудзысты ӕмӕ фӕзындзӕни. Уымӕ уӕддӕр уӕлахиз кӕй кӕй къухы бафты, хуыздӕр ӕмӕ тыхджындӕр чи у, уый ӕви цӕй тыххӕй дӕ фӕрсын, спорт афтӕ ӕргом ӕмӕ сыгъдӕг нал у?
Музей мӕхицӕй зӕгъдзӕн афтӕмӕй, фылдӕр чи кусын байдайы, режим чи ӕмбары, кӕмӕн вӕййы ӕмӕ хуыздӕр чи кусы, чи тырны уырдӕм ӕмӕ кӕй фӕндын байдайстой, пьедестал слӕууа, уый ис уызӕн. Фылдӕр чи фӕкусын байда ӕмӕ фылдӕр йӕхи чи акалы йӕ куыд зӕгъон мӕ йӕ уд чи ныууадзы фылдӕр уыцы спорты мидӕг залы мидӕг уый суыдзӕнис чемпион сыгъдӕг зӕрдӕ зӕгъыс уыртӕккӕ о ну бирӕтӕ вӕййынц нырын режимы вӕййын байдайы дыууӕмӕй мидӕг. Махмӕ бирӕ спортсментӕ, кӕцытӕ олимпийский чемпионтӕ систы, афтӕ нӕу. Уыдон алы бон дӕр хӕдзармӕ куы цыдаиккой фыццаг сахатыл, дыккаг сахатыл, ӕхсӕвы бафынӕй кодтам ӕхсӕз сахадыл, сыстадтам, райдыдта тренировкӕтӕ кӕнын. Иу гыццыл ста метр абалахтам, йӕ ныууагъта, йӕ райсом йӕ лидздзӕн, йӕ изӕр лидздзӕн, изӕры дӕр аналӕгъдта, бӕццӕг, куыд хъомыстӕуа, придистала фыццаг бынаты, ме рамбула. Сфылдӕр вӕццӕгӕн иннӕрдӕм дзырдтон, куыд дӕм кӕсы, политикӕ спортыл нӕ фӕзыны?
Прагӕй.
Ӕмӕ ӕмбулгӕ хуыздӕртӕ кӕнынц?
Чи дзы цы рамбылдта, нӕ олимпиадӕмӕ дӕр нын нӕ уагътой иннӕты мӕ параолимпийцы дӕр нӕ уагътой Хъуццыхъомы рамбулай.
Ома, ӕрдӕбон куыд дзырдтам, афтӕмӕй мӕнгарддзинад ӕмӕ хиндзинад бирӕ нӕ сайд.

Ӕвӕццӕгин Хуцау фӕдзорун байдайай дӕ сӕрбӕлмӕ ма руадз, гыццыл ма. Дӕ хъару сӕмбурд кӕн, мӕ раджы ма фендӕхи. Мӕ уӕхӕн адӕм дӕр апрупп кӕнын сӕхимӕ рамбулынц дӕр. Ӕрдӕбон афтӕ загътай, ӕз, дам, нырма Олимпиадӕйы нӕма уыдтӕн. Ӕвӕццӕгӕн, спорты де стырдӕр бӕллиц у. Ӕвӕццӕгӕн нӕ, фӕлӕ алы спортсменӕн дӕр йо йо йе стырдӕр бӕллиц, нӕ? Ууыл дӕр.
Куыд дӕм кӕсы, хӕстӕгдӕр олимпаг хъӕзтытӕ архайдзынӕ? Ну, адӕймагы фӕнды уон, фӕ. Тырныс, нӕ? Фӕлӕ ма мӕ ӕнӕзын фӕцӕрын хъӕуы йонг. Спартакы стыр бузныг дын, рӕстӕг кӕй ссардтай, кӕй нӕм ӕрбацыдтӕ. Зонын ӕй, райсомӕй дӕр изӕрӕй дӕр тренировкӕтӕ вӕййыс ӕмӕ ныр дӕр фӕллад куыннӕ дӕ. Фӕлӕ уӕддӕр ссардтай рӕстӕг, саккаг нӕм кодтай, ӕмӕ мын уый тынг ӕхсызгон у. Бирӕ сӕрут.
Мӕ цӕст дын уарзы, цӕмӕй, цы бӕллицтӕ ӕмӕ нысантӕ сӕвӕрдтай дӕ размӕ, уыдон рӕсугъдӕй куыд сыххӕст уой. Амӕй фӕстӕмӕ зындзинадӕй хызт куыд уай. Ӕмӕ хӕстӕгдӕр рӕстӕг ӕгас Ирыстонӕй дӕ Олимпаг майданыл куы цин кӕнӕм. Бузныг, бузныг.
Бузныг дӕн. Нӕ телевизормӕ кӕсджытӕн та ма иу хатт зӕгъдзынӕн. Абон нӕм уазӕгуаты уыди республикӕйы цӕрджытӕн зонгӕ адӕймаг Гӕззаты Спартак.